Txê kon pikéna bunita la, yeah. Ei! Anu nu sta li, anu nu sta tudo pago.
Panki, larga droga, eu. Yo, abo kuse ko taxa de prego, kuse ko taxa de prego ki ki ki ka sta pagando, ki ka sta danha dinheiro. É cada um moda, é cada fomentador na live. Ya, yeah, engana Kel é o emo ki N ta fla-u. Kel é fla so pa motiva povu, pa e ngana povu. Nada e ka sai e ka da-m, dja N txoma-l, dja N fla pa el, Nha dinheru. Mo ku ta atxa kel awa? Kuzê ki el fla-u kantu ki u fla pa el oba dinheru? E fla, djoli, na live e fla-m e ta da-m. E fla-m e ta da-m. Má ben dipôs di live é otu kuza. Na privaru kuzé ki el fla-u? El fla-l, E ka sta da-u modi? Dja na privaru sta ta txoma-l, e ka sta ta panha tilifóni. Dja ku N pui na prubléma ku pregu, mi ka ten prubléma ku pregu, kel-la bu prubléma, ba ba rizolve asina. Oi, Jan ka ta o Juzé Aurénsia?
Dja oi, Jan ka ta o Juzé Aurénsia? Juzé, Juzé txota na panha. Dja o, Pé Jota sta na kaminhu, ta bai pa la, ba ta odja kel pakinha ki nhos tene la.
J sta na kaminhu la pa toma kel dinheru ku mos. Eri.
Modi go jo jo flan mo ki nu tachi di prego ki ki ki toma dinheru pa ba show e ka bai. Mo ki nu tachi. Das pidenti das pidenti chomal bu bu resolve kol ko ben bu na problema. E abo ku prego nho ka tinha bife un bes. Tinha un bes nu ka tene mas purke nos ten poi un pape merda bo. Ai nho sta tropa. Ora ora ku ta chulal bu ka ta fla nada di kel o no gosta di toma dinheru sem pun ben pape chet. No, kalma mos. Pega un ton ui. Fla minimo yo tra grande musica la. Fla minimo yo tra grande musica la. Na musica entra di youtube ya estranha di youtube. Ya estranha pamo.
E pamo beat la nka sabe soma beat ya furtado nka sabe.

Nomu, kel é ka mi ki fazi nomu, a grosa dudu mi. E ke ki Kel show fazi? bai kore e fixi ko. Kel show bai fixi. Bo ko Ke yan ki fazi jantia yan nomu? entra i funaná. Bo show bai fixi. Ke ki fazi kel show la? E ki de e e don di kau, e e don di kau ki ki konvidan la. Bai Ó, fixi. essa é boa. Bo show Para bai mo pa- kampion. para mo E la pagar show, 180 show la euro, pa- margem, la utu ladu riu. Fala, mas pagou 180 euros. Ah, brinka

di Juzé gosi. Ministru, Ah, ba la. Juzé ten ki ta sabe ma ki ta manda é me nos. Ministru, Manhã nu ten lansamentu di musika di Bandidu Bandidu ku Zé Spanhol. Nu ten grandi lansamentu manhã di musika di Zé Spanhol ku Bandidu Bandidu. Dja lansa un ku pregu, dja, dja fai fasanha. Lasa un ku pregu dja fazi fasanha dja lasa un ku ku ku zé spanhol manha nu ten lasamento di mc pregu pre e mc zé spanhol ku mc bandido bandido pa tudo algen ba namoral ok dja dja ku naná di pangi tanbe ta ben nu sta li kabesa fru ok nos é so fé Fla Juzé ma el é fraku, ma kau ki pangi sta, ma el é txota. El fika ta sali, ma panta o minti más. Fla-s la, fla-s la. É klaru es é txota, fla-s ma ki ta manda é nos.

mes ka txiga ku modi minis. Minis nu nu sta li oi modi txeka txeka modi nu sta sabi del eh sabi dimas nha minis nton nha fika trezi kontenason di mon so pa kel so pa juzé oi ma mi ki ta mande banki ki ta mande banki umildi. Txan sa Kau Verdi minins ten novidadi pa Kau Verdi tudu algen pô un abrasu pa Preita Preita ok gosi nu sa ben toma tudu gosi so fé.